Welcome to Zim Celebrity TV, we are back again with the latest gossip nyaya dziri kupisa dziri kutenderera pasocial media. Premises belong to Kuda Tagwirei, John Mangunja, Tino Machakaire and Sewik Nechivai were bombed last night. Tererai munzwa zvakaoma nyoka yemabhoni iri kudedzera dzisati tati one tiri kuda kupedza zvese ngaabude ED. Nenyaya nenonsense dzakapisa kudaro andi mazvinzwisisa. Kupererwa kwemhando yepamusoro izvozvi ndichitaura kudai so kufamu yamangudya kugaraji famu yamangudya kusafe station yake yemutare road iyo andi mazvinzwisisa yemutare road kunana goromonzo yabhombwa izvo zviri kunganduma moto izvo zvini chitaura kudai so andi mazvinzwisisa ofisi yestarling yakare yechigananda ichi andi mazvinzwisisa ka iri kunewlands uku handi manzwa yestarling yechigananda chikuru yachivhayo yabhombwa izvo yabhombwa iri kunganduma moto handi manzwa yabhombwa usiku handi manzwa ofisi yakuda tagwirei yekunewlands yabhombwa ndichitaura futi kudai handi mazvinzisaka safe station ratagwirei da akatora kamagaraji aya kungoizo kungoginya mvura vachiita zvakara zvekuba mari izvi yabombwa iri kugrinara endai munotarisa nzvimbo dzandiri kutaura idzodzo andimazvinzwiza hapana chatisiri kuziva handi manzwa and eh, let it be clear kuti ayo masainzi chete handi manzwa ka mamwe akawanda akutobhombwa rega indi natsobuda pachena vageza vakakutaurira iwani vakataura kuti hapana chiri kuzodzoka kumashure mune saini yamuchaona mune zvamuchaona ezvi zvatotanga handi manzwa tichatanga neku ari kubhombwa iwaika vapedza kubhomba kwacho vachauya kuzokubata izvigananda wait hamusati hamuna chamati maona handi mazvinzwisa iwe waiganzaka iwe uchiti zvanzi e ma, maofisi angu anochengetwa nemasoja masoja anochengeta maofisi ako ndapiko indawo chinyepera nyika zvisina nebasa rese zviri very legendary kudaro iwewe e eh? hamuna chamati maona musi wa 31 munhu wese mumastreet ati mazvinzwisaka kana pano pane ari kuti nyoka yemabhuna anonyepa nzvimbo dzandataura idzo endai muzvionere kwabhombwa handimanzwaka kwabhombwa hapana pandakabvira ndataura zvinhu zvisina kuitika ini ndikutotaura izvozvi ndichitogumisidza handimanzwisisa ende patakatanga struggle iyi taizviziva kuti kana takatanga struggle iyi tichatsvagirwa mhosva vachada kutanga kuenda kunotsvaga pano votataura zvino votaura zvino but nothing handi mazinzwisa hapana chiri kuzofa chakachinja and hatisi kumbofa takadzoka kumashure handi mazinzwisa musi wa 31 munhu wese mumastreet musatyisidzirwe kana vakanyora tutsamba twavo itwo totowanonyora hatibatsire handi mazinzwisisa hatuna zvatinobatsira uri kunganduma moto izvezvi handi manzwa ya zvigananda muri pamawani ezvizvi muri tori pamawani mabhomba muchanatsa aona mati maaona aiwa muchaona emhando nemhando netype netype inge vageza vakakutaurira vano kuti chachaiwa vakakutaurirai kuri kungatuma moto kwabhombwa kwese kwandiri kutaura nezvako izvozvo as amspeak endai munozvionera andi manzizvo saka vana vezimbabwe musadzoke kumashure andi manzwa hapana chiri kumbofa chakadzoka kumashure vamwe tikuona kuti vanenge vakurasa hope vachifungira kuti hanzi iye vakati vachinyeperwa zvavanenge vachinyeperwa zvatiri kutaurira izvi ndizvo chokwadi munhu wese mumastreet andi manzwa musi wa 31 munangagwa is gone